נו טייערע חברים וידידים אונז האלט נאך בסייעתא דשמיא אין פרשת עקב די תורה הקדושה אין די וואכעדיגע פרשה פאנגט אן און זאגט אונז והיו עקב תשמין אין עשרה משפטים האלה ושמרתם ועשיתם מוסר משמר השם אלקיכם לכו את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיכם פרשת עקב ווי באקאנט פאנגט זיך אן דא מיט אזעלכע ברכות און אזעלכע השפעות אזעלכע ליכטיגקייט ברוך תהיה מכל העמים ממש השפעות גיסט זיך שפע מיט שמירה מיט אלעס וואס א איד ווינטש זיך. אין רש י הקדוש קומט גלייך די ערשטע רשי, רש י זאגט אז דאס גייט ארויף וואו העיקר תשמין, אויף די מצוות שאדם דש בעקיבא וואס א מענטש טרעט אן מיט זיין פיס, וואס א בת דארף מען זיך אפשטעלן און פרעגן, מצוות א מענטש טרעט אן מיט זיין פיס וואס מיינט עס, וואס די פנימיות, וואס וואס ליגט דא פאר אונז, יעדע איד וויל דאך זוכה זיין צו אזאלעכע השפעות און אזאלכע אוצרות, אבער באמת אריינצוגיין צו די שמועס און מיר גייען צו אינמיטן פון די פרשה. ווי משה רבינו בעט זיך ביי כלל ישראל די באקאנטע פסוק וואס אונז זאג מיר אין פרשת הירא ואתו ישראל מה השם אלקיך שואל מעמך מיין טייערע אידעלע וואס בעט שוין דער אייבערשטער פון אונז קים ליראה דער אייבערשטער בעט אונז האב אביסל יראת שמים האב מורא קים ליראה את השם אלקיך און ווי באקאנט די גמרא אין מסכת ברכות קומט גלייך די גמרא די גמרא פרעגט יראת שמים איז עפעס א קלייניקייט קים ליראה די אייבערשטער ברעט יראה ס'איז א ריזיגע עבודה. וואס הייסט כי אם ליראה און די גמרא ענטפערט אין לגבי משה מילתא זוטרא סהי ביי משה רבינו איז דאס א קלייניגקייט וואס בפשטות אוודאי מיינט עס אז ביי משה רבינו איז געווען א קלייניגקייט ממילא האט זיך אונזער רבי אזוי אויסגעדריקט כי אם ליראה אבער אוודאי פרעגן שוין אלע מפרשים עס קען דאך נישט זיין מען רעדט פון אונזער הייליגער רבי וואס יעדע ווארט וואס אונזער הייליגער רבי האט געזאגט איז דאך געווען כל כולו צו מדריך זיין די אידישע קינדערלעך האט דאך גערעדט צו אונז נו אבער רעד צו אונז, ווי פאסט זיך צו נוצן א נוסח וואס פאר אים איז גרינג, כי אם ליראה, פונקט ווי משל למועדו ודומה, ס'איז אפילו נישט דומה פאר א משל, נאר לסבר את האוזן, אמאל א עושר געט א זאג פאר איינעם וואס האט נישט קיין געלט, ווארף אריין א צענער, ער מיינט צען טויזענט, שיס אריין, ס'איז געהעריג נישט, ווייל פאר דיר איז עס א צענער, פאר אים צען טויזענט איז א ים מיט געלט, מ'רעדט נישט אזוי. דארף דאך זיין סענסיטיוו אונזער הייליגע רבי וואס איז כל כולו בטל צו כלל ישראל, אויף מדריך זיין כלל ישראל און אונז פירן און אונז האלטן, ווי מען זעט אין די פסוקים אין ספר דברים ווי אונזער רבי זאגט אפאר מאל כ'האלט ענק אין יענע פלאץ, אוודא כי אם ליראה מיינט נישט ווייל פאר אים איז עס גרינג, נו, דארף מען דאך פארשטיין וואס זאגן אונז חזל אז פאר משה רבינו איז גרינג, פאר דעם זאגט ער כי אם ליראה נאר דאס בעט דער אייבערשטער, וואס די פנימיות וואס ליגט אין דעם, אוודאי ליגט אין דעם א אוצר. לאמיר זיך בעזר השם פארטיפן, אבער אז מען רעדט פון די פסוק ואל תהי ישראל מו ה' אלקיך שומע עמך, קומט דאך גלייך ארויף וואס דאכט זיך יעדער ווייסט און פשוט, אבער ס'ווערט דערציילט אין מדרש, און דאס ווערט געברענגט אין די ראשונים, אז אין די צייטן פון דוד המלך אין ירושלים איז פארגעקומען א מגיפה, ס'איז געשטארבן יעדן טאג א הונדרעט אידן נעבעך, רחמנא לצלן, קען זיך נישט משיג זיין די צער און די טרויער דערפון, און ווען מען האט עס דערציילט פאר דוד המלך, האט ער מסכם געווען אז מ'זאל מאכן מאה ברכות יע הונדערט ברכות יעדן טאג, און דאס וועט אפשטעלן די מגיפה און אזוי איז טאקע געווען. און די גמרא אין מסכת מנחות זאגט, ווי דרשנ'ט מען די ענין פון מאה ברכות, זאגט די גמרא, ואתה ישראל מו ה' אלקיך שומר עמך פון דעם פסוק, און ווי רש הקדוש זאגט, מו איז די מו דארף געליינט ווערן אויף מאה, כאילו ס'וואלט געשטאנען מאה, און מאה איז הונדרעט, איז ואתה ישראל מו ה' אלקיך, די אייבערשטער בעט פון דיך הונדרעט ברכות. אבער באמת אז מען טוט זיך אריין, רשי איז ממש על דרך הפשט בדרך כלל, נו ווי קומט אריין מ צו הונדרעט, הונדרעט ברכות, און ווי שטייט עס ואתה ישראל מה ה' דא ביי די פרשה ווי משה וויינער זאגט האב יראת שמים, הונדרעט ברכות, וואס א שייכות פשטות, וואס ליגט דא און און וואס טאקע די ענין די פנימיות פון די געדאנק פון הונדרעט ברכות, וואס האט דוד המלך מסכם געווען, לאמיר זיך אביסל פארטיפן בעזר השם, נאר אוודאי. צו צו מסביר זיין דעם יסוד און צו באנוצן א הקדמה וואס שטייט אין די ספרים הקדושים און אסאך פון די ספרים הקדושים אז די גאנצע ענין פון אין לגבי משה מילסע זוטרא סי מיינט נישט אז ביי משה רבינו איז עס געווען א גרינגע זאך אזוי ווי אונז האבן פריער געפרעגט משה רעדט דאך צו אונז ס'מיינט לגבי משה ווען א איד איז זיך מקשר מיט משה ווען א איד איז לעבן משה רבינו לגבי ווען מ'איז לעבן אים פארדעם שטייט טאקע די גמרא די לשון לגבי משה ווען דו ביסט לעבן משה רבינו איז עס א מילתא זוטרתא? איז יראת שמים א גרינגע זאך? און באמת, די פשטות פון דעם, איז ווען א איד דרייט זיך לעבן א צדיק, די אור פון א צדיק, די ליכטיגקייט פון א צדיק, שיינט אריין אין א מענטש און מאכט אים פשוט גרינגער זיין ירא שמים. דאס איז די ערשטע און פשוט'ע פשט וואס שטייט פון צדיקים אסאך. אבער לאמיר אריינגיין א משהו טיפער. וואס מיינט לגבי משה? עפעס איז דא ביי משה רבינו, א סגולה, א וועג וויאזוי משה רבינו האט זיך געפירט? וואס ווען א מענטש איז זיך מקשר מיט דעם נקודה ווערט די יראת שמים באמת א גרינגע ליכטיגע זאך, יעצט אוודאי איז עס אייביג אן עבודה, באט ס'ווערט גרינג און ליכטיג, און לאמיר זיך פארטיפן סתם אזוי, וואס איז די נוסח פון זית רסע? זית רסע מיינט ס'איז ממש א קלייניגקייט, לאמיר זיך פארטיפן אין דעם אויך און עס ריכטיג אפלערנען, און דא מיר זען ליגט אזאלכע סגולות און אזאלכע ליכטיגקייט פאר אונז, ממש א וועג א וועג וויאזוי א איד לעבט אינגאנצן אנדערש. נאר אז מען רעדט אז די גמרא זאגט לגבי משה מילתא זוטרתא דארף מען צוריק קוקן ביי משה רבינו און דאס איז א יסוד וואס האבן מיר שוין אסאך געשמועסט און דאכט זיך פאר יעדן איז עס באקאנט אבער לאמיר עס איבערגיין נאכאמאל ווייל וויפיל מאל מען זאגט עס און וויפיל מאל מען לערנט עס איז נישט גענוג די ערשטע פסוקים פון משה רבינו אין פרשת שמות קאפיטל ב' פסוק י ד ויגדל משה משה רבינו איז גרויס געווארן שטייט דארט אין פסוק ויצא אל אחיו וירא בסבלותם משה וויין איז ארויס צו די ברידער, שטייט נישט דארט אז ער איז ארויס און אינדרויסן האט ער געטראפן זיינע ברידער, ער איז ארויס לכתחילה צו זיינע ברידער, וירא בסבלותם, ער האט גלייך געזען זיין הארץ, רשי זאגט נתן עיניו ולבו, געגעבן זיין הארץ, זיינע אויגן, ער האט גלייך געזען עפעס טיפער, משה רבינו האט אפענע אויגן צו זען א איד. און לאמיר דאס מסביר זיין אביסל, און מסביר זיין דאס אז מען דערציילן, עס האט מען שוין דאס אויך דערציילט, אבער עס איז אזויפיל מאל כדאי איבערצודערציילן און אונז לעבן, סאו מען דערציילט אמאל א אינגערמאן, וואס די אינגערמאן איז א גרויסער מומחה היינט אין ירושלים עיר הקודש אויף די מצוה פון שליח הקן, ווער עס איז אין ירושלים און וויל מקיים זיין די מצוה, מען קען אים רופן, און בדרך כלל יענע טאג אדער א טאג שפעטער אדער א טאג פאר, ער האט אייביג א נעסט מיט פייגלעך, ער האט די גאנצע זאך. כ'האב זיך געטראפן מיט אים אמאל, האב איך געשמועסט מיט אים, כ'האב געזאגט ווי ביסטו אנגעקומען צו די מצוה פון שלוח הקן, צו פייגלעך, האט ער מיר דערצייכנט אויף צו א וואונדערליכע מעשה, זאגט ער, איך יארן צוריק, פופצן צוואנציג יאר צוריק, זאגט ער, דעמאלטס איז נאכנישט געווען קיינער וואס האט געטון, ס'איז נישט געווען אזא נומבער, מען קאלט מצוה שלוח הקן, קאל און און איינער טוט עס, ס'איז נישט געווען, ס'איז געווען א, די מצוה איז געווען, אבער ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל ארויסהעלפן טון די מצוה, זאגט ער, איך האב זיך גענויטיגט אין א גרויסע ישועה, און זיין רבי האט אים געזאגט ער זאל מקיים זיין די מצוה פון שלוחי קען, דאס איז זיין א סגולה פון אים. זאגט ער נו, מיין רבי זאגט מ'זאל מקיים זיין די מצוה שלוחי קען, אביסל דורכגעטון די הלכה על ענינים פון מצוה שלוחי קען, אבער וואו טרעף איך יעצט א פייגל? איך האב נישט קיין אהנונג. זאגט ער איך גיי ארויס אינדרויסן, איך פאנג אן קוקן, איך פרעג מענטשן, קיצור, קיינער האט נישט געוואוסט מיך צו זאגן, איז איין טאג האב איך באמערקט, אה, דאס איז, דאס איז מסתם די מאמע פון די פייגלעך, א טאג שפעטער, דאס איז די טאטע, א טאג שפעטער, דא מאכט זיך א נעסט, דא אהער, עס האט זיך אנגעפאנגען אריינקוקן דערין נאך, און נאך, און נאך, און נאך. סא פלוצלינג האב איך שוין אנגעפאנגען כאפן, אה, דא, דא האלט זיך יעצט אינמיטן מאכן א נעסט, דאס הייסט אז דא ענדיגט זיך א נעסט, די נעסט איז שוין נישט נוצבאר, דא איז יא נוצבאר, די פלאץ און שטן האבן זיי מער ליב, ווייניגער ליב. ביז ער איז געווארן א גרויסער מומחה, ער האט אגב, איך האב געהאט א ישועה, נאך א ישועה וואס איך האב געהאט איז איך האב א שטיקל פרנסה פון דעם, סא דאס איז אגב וואס ער האט באקומען, אבער צו אונזער שמועס איז א אינטערעסאנטע ווינדערליכע זאך, וויפיל פון אונז, לאמיר זיין אמת'דיג, וויפיל פון אונז וואקן יעדן טאג דורך, בפרט יעצט די וואס זענען אויף די בערג, יעדן טאג וואקט מען דורך פייגלעך, מען הערט זיי טשיפקענען, דער מענטש איז נישט מסי, לייק דער מענטש לייגט נישט צו קיין גארנישט, ער כאפט אפילו נישט, ער ווייסט נישט ווי דער פייגל הייסט, ער ווייסט נישט דער נאמען פון דער פייגל, ער ווייסט נישט וועלכע מין, ער ווייסט גארנישט, איי דו זעסט דיך דיין גאנצע לעבן, יעדן צופרי ווען דו שטייסט אויף, טשיפקעט דער פייגל, דו וואקסט ארויס דו זעסט די מין פייגל, יעצט פון די מין וועלכע איז די זכר וועלכע איז די נקבה, ער ווייסט גארנישט, פארוואס ווייסט ער נישט? ווייל ס'אינטערעסירט אים נישט. אין אנדערע ווערטער ווייל ער לעבט נישט דארט, און אויב ער לעבט נישט דארט כאפט ער עס נישט אויף, ער באמערקט עס נישט, ס'האט גארנישט מיט אים, ס'מיינט גארנישט, איי דו הערסט און זעהסט עס יעדן צופרי, יעדן טאג אן א אויסנאם הערסטו טשיפקענען פון פייגלעך, ער הערט ניטאמאל די טשיפקע, אזוי ווייט גייט עס, דער מענטש באמת ער הערט עס נישט, וויאזוי קען זיין דו הערסט עס נישט, אז דיין אויערן הערט עס נישט, די תירוץ איז, ס'אינטערעסירט מיך נישט, איך בין בכלל נישט, איך לייג נישט צו קיין שום ברעקל פון מיין מח, מחשבה, הארץ, צו הערן, הער איך עס נישט. אגב, ווען א מענטש איז יעצט אויף אפרי איז יא כדאי אביסל זיך צו געבן א כאפ א טיפע אטעם און יא אביסל צולייגן, פלוצלינג הערט מען א פייגל, פלוצלינג הערט מען נאך עפעס א הערליכע קול, וואס איז סתם א חלק פון די הערליכע נאטור וואס די אייבערשטער געבט אונז אזעלכע זיסע מתנות וואס דאס אליין כאפט מען נישט, אבער על כל פנים דאס מיינט אין אנדערע ווערטער א מענטש קען לעבן אויף דער וועלט און פשוט דורכגיין די גאנצע זאך ער הערט נישט ער זעט נישט ער כאפט נישט גארנישט האט גארנישט מיט אים. סאו אונז האבן שוין אסאך גערעדט פון די נקודה אז א מענטש קען זיין אן הערן, און ביי משה רבינו, משה רבינו האט געלעבט מיט אפענע אויגן, אבער לאמיר גיין א מעשה טיפער, וואס אונז שמועסן פון היינט איז משה רבינו נישט נאר געלעבט מיט אפענע אויגן, משה רבינו האט געלעבט שליחות יעדע סעקונדע, ער האט געלעבט די רצון השם, ויצא אליך ווען איך גיי ארויס צו מיינע ברידער. כ'האב אפענע אויגן פאר א צווייטע איד, איך זע פיין פון א אנדערע איד, איך זע ליכטיגקייט פון א אנדערע איד, איך זע א שמחה פון א אנדערע איד, דא זע איך א מצרי שלאגט א איד, דא זע איך א איד שלאגט א אנדערע איד, ער זעט א גאנצע צייט און ער וויל העלפן ווייל ער פארשטייט אז יעדע רגע, יעדע טריט מיינע איז א שליחות פון די הייליגע זיסע לעכטיגע באשעפער, יעדן טאג, יעדע סקונדע, יעדע מינוט. דאס איז משה רבינו. און פון דער פלאץ ווערט אונזער רבי דער רבי פון כלל ישראל. און ער האט, ס'פאנגט זיך אן מיט א שעפעלע, און ס'ענדיגט זיך מיט כלל ישראל. ביי די שעפעלע געווען די זעלבע איבערגעגעבנקייט, די זעלבע הארץ און די נאכלויפן מיט די געפיל, אלעס איז די זעלבע יסוד. די וואס איז די רצון השם דעם סקונדע. די אויגן זענען וואך, די מענטש איז א סאלדאט, א עובד השם און א עבד פארן אייבערשטן, יעדע סקונדע. ווען דאס איז משה רבינו, און אגב, מען קען זען במציאות היינט, אונז רעדן מיר פון א שליח הק', אפשר איינער פילט, שפירט אביסל פרעמד, אבער קענסט באמערקן, יעדער מענטש קען באמערקן אויף זיך, בשעת ווען ער קויפט זיך עפעס א נייע קאר, לאמיר זאגן א מענטש איז גאנץ נישט אין די נושא פון קארס, אבער ווען ער קויפט א נייע קאר, וועט מען זען יענע שטיקל צייט, אדער יענע פאר טעג, באמערקט ער פלוצלינג ווער ס'דרייווט די זעלבע, ווער ס'האט א אנדערע, אדער אמאל ביי א קלייד, אדער ביי א, פלוצלינג באמערקט מען יעדער וואס טראגט דאס, פארוואס, ווייל דו האסט דיך יעצט אריינגעטון אין דעם נושא. יעצט אמאל איז דא איינער וואס איז אייביג אריינגעטון אין די נושא, דארף ער בוחר זיין וועלכע נושא וויל איך זיין אריינגעטון, ס'איז עקסטערע שמועס פאר זיך, אבער אקעפארנעם צוריק צו אונז, ווי איז דיין אינטערעס? ווי איז דיין הארץ? ווי פאלן דיינע אויגן? און מ'קען במציאות זען, איינער וואס ליגט אין גשמיות'דיגע זאכן, באמערקט יעדע קלענסטע גשמיות'דיגע זאך, יענער האט עפעס א נייע דעיס, ער באמערקט עס אין א רגע, איינער וואס ליגט אין רוחניות'דיגע זאכן באמערקט יעדע נייע ספר, ער באמערקט יעדער גוטע איד, יעדער תלמיד חכם, איינער וואס ליגט, יעדער איד וואו זיין אינטערעס ליגט, דארט איז ער. וואס דאס מיינט איז, אבער צוריק יעצט צו אונזער שמועס צו משה רבינו, אונזער הייליגער רבי האט געלעבט איין זאך, וואס איז די רצון השם, שבישי השם לנגדי סומית, וואס וויל דער אייבערשטער פון מיר דעם סקונדע. אונז האבן שוין אמאל געשמועסט פון דעם א איינער וואס איז א הצלה מעמבער למשל, ווען עפעס געשענט דארף מען אים נישט יעצט קומען זאגן, אגב, דריי דיך ארום, אז למשל ווען מען הערט אזא זעץ, יא, סאו א פשוט'ע מענטש דארף יעצט כאפן, אה, דא איז עפעס געשען, זאל איך טון עפעס, זאל איך נישט טון עפעס, ס'האט בכלל מיט אים, ער קען דורכוואקן, ס'מיינט נישט אים, ס'מיינט עפעס א שכן, אבער אמאל איז דא איינער וואס מען קען זען אז א צלם מעמבער איז א מענטש וואס האט א אפענע הארץ, וועט מען זען במציאות, א חברים, חביבים, א מענטש וואס העלפט ארויס אנדערע, וועט מען זען במציאות, די רגע עפעס איז געשען, דארפסטו אים גארנישט זאגן, ער דרייט זיך ארום, ער איז שוין דארט, ער פרעגט שוין צו ער קען עפעס העלפן, פארוואס? ווייל דאס איז זיין מציאות, ער האט, ער האט זיך אנגעשלאסן צו לעבן וואך, צו לעבן מיט אפענע אויערן, מיט אפענע הארץ צו העלפן א צווייטן. און דאס איז נאר א קליינע משל, אוודאי, צו וויאזוי אונזער הייליגער רבי האט געלעבט, אונז קען מיר נישט משיג זיין די מדריגות, אבער אונז קען מיר יא זען אויף צדיקים גדולי ישראל, ווי יעדע סעקונדע און יעדע מינוט, אין די גרעסטע נסיונות, מען ליינט מעשות פון די שווערסטע מינוטן אין די היסטאריע פון כלל ישראל, און זיי האבן געוואוסט פונקטליך וואס דער אייבערשטער וויל יעצט פון מיר, וואס איז יעצט מיין שליחות, וואס איז יעצט מיין תפקיד, וואס דארף איך יעצט טון, וויאזוי בויט מען צוריק, וויאזוי פאנגט מען אן פון פריש, וויאזוי איז מען זיך מחזק, וויאזוי איז מען מחדש, זיי האבן אייביג, פארוואס? פארוואס האבן זיי אייביג געוואוסט? ווי האבן זיי געוואוסט? האסט אמאל, איינער האט זיי אמאל אנגעגרייט אז אויב ס'וועט אמאל זיין א מלחמה, מען וועט זיך טרעפן אויף א באן, די תירוץ איז, זיי האבן א גאנצע צייט געלעבט שביתי השם לנגדי סומית. דער אייבערשטער איז דא מיט מיר, דער אייבערשטער זעט מיך, דער אייבערשטער איז מיט מיר, דער אייבערשטער לעבט מיט מיר, און ממילא אויב דאס איז די זאך האב איך א גאנצע צייט מיין תירוץ. יעצט אוודאי דארף מען נאך זיך געבן א שטעל אפ און פרעגן וואס איז מיין פונקטליכע שליחות, און דאס איז א עקסטערע עבודה. אבער דער איד וואס לעבט שביתי השם, ער לעבט יעדע סעקונדע מיט'ן אייבערשטן. אויב דאס איז די יסוד, אויב דאס איז די מציאות פון משה רבינו, און מ'קען אסאך מאריך זיין אין דעם, אבער אונז כאפט מיר נאר די געדאנק, אויב דאס איז די געדאנק, איז דאך אזוי פשוט, קומען צוריק צו די וואכעדיגע פרשה, קומט די גמרא, די גמרא זאגט, לגבי משה מילתא זוטרא סהי', ביי משה רבינו איז עס געווען א פשוט'ע זאך, פארוואס איז געווען א פשוט'ע זאך, א גרינגע זאך? ווייל אויב דו לעבסט אזוי ווי משה רבינו פון שביתי השם לנגדי סומד, האסטו גלייך יראת שמים, דאס איז יראת שמים, דאס איז עס. און אין יענע פלאץ איז עס נישט קיין שווערע עבודה. ס'איז אזוי ווי די הצלה מעמבער, ער דארף נישט ארבעטן יעצט אז ווען ער הערט עפעס זאל ער, ס'איז נאטירליך, דאס בין איך. און דאס מיינט אין אנדערע ווערטער, די מענטש דארף כאפן אז איך בין, איך בין א עובד השם, איך בין א חלק אלוקי ממעל, דאס איז וואס איך בין, נאטירליך בין איך דאס. און ממילא זאגט די גמרא, ירא שמים איז קיום, כ'בעט דיר, ס'איז א קלייניגקייט. אה, עס איז א ריזיגע עבודה. די ריזיגע עבודה איז צו כאפן די קלייניגקייט. אבער ווען דו כאפסט די קלייניגקייט איז יראת שמים א גרינגע זאך. און לאמיר אריינגיין נאך טיפער ווען מיר דאס אסאך מער אויסשמועסן. די גמרא זאגט אין מסכת ברכות, ס'איז א גמרא, דף כ ח עמוד ב', די גמרא דערציילט, אז ווען רבי יוחנן בן זכאי איז געווארן זייער קראנק זענען די תלמידים געקומען מבקר זיין די גמרא ציילט קודם א מעשה פארדעם אבער נאכדעם זאגט די גמרא אמר לי לוי די תלמידים האבן געזאגט רבינו ברכני רבי בענטש אונז זיי האבן געבעטן פון אונזער רבי דער רבי איז דאך ממש קראנק ס'איז די לעצטע מינוטן בענטש אונז אמר להם יהי רצון שתהי' מורי שמים עליכם כמורי בשר ודם. איך ווינטש ענק אז יהי רצון אז די יראת שמים צום אייבערשטן זאל זיין אזוי ווי עטס האטס מורא פון א בשר ודם, פשוט פשט מיינט עס פונקט ווי מען שעמט זיך און מען האט פחד פון א בשר ודם, די זעלבע מדריגה כאטשיג אזוי פיל זאל זיין פונעם אייבערשטן, אזוי האט ער זיי געבענטשט, האבן זיי געזאגט עד כאן? נאר דאס? דאס הייסט אפשר זאל מען האבן מער יראת שמים ווי מענטשן, נאך מער, מען רעדט דאך פון דעם אייבערשטן, אמר להם. הלוואי, הלוואי זאלט איר זוכה זיין צו די מדריגה, כשאדם עובר עבירה, מען קען אסאך מאל זען ווען א מענטש איז עובר עבירה אומר שלא יראני אדם, זיי אסאך מאל א מענטש טוט א עבירה ציטערט ער א מענטש זאל מיך נישט זען, דערפאר ווינטש איך ענק הלוואי זאלט איר זוכה זיין צו די מדריגה, פשט פארשטייט דאך יעדער איינער, ער געווינטשן אז פונקט ווי דו האסט מורא פון מענטשן אין פראנט פון א מענטש וואלסט עס נישט געטון, זאלסט עס נישט טון פארן אייבערשטן, אבער מען רעדט דאך דא פון די הייליגע תלמידים פון רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי האלט די לעצטע מינוטן פון זיין לעבן, זיי בעטן אים א ברכה, א ברכה איז נישט א הדרכה, ס'איז א ברכה, וואלטן זיי דאך געקענט זאגן, רבי געב אונז א ברכה צו אפילו יראת שמים, וואלט ער געקענט פשוט בעטן די אייבערשטער העלף עטס האבן יראת שמים אן א שיעור, ירא שמים אזוי ווי פון א בשר ודם, וואס איז די פנימיות פון דעם, וואס איז די טיפקייט? און זיי באפרעגן עד כאן, זאגט ער הלוואי אזויפיל, ס'איז דאך א ברכה, א ברכה קען מען געבן אן השי ת, אייבערשטער העלף אונז צו האבן ירא שמים, עפעס ליגט דאך אין די טיפקייט פון דער ברכה, וואס ליגט דא פאר אונז, און צום זיך אריינטון וועט מען זען דא ליגט א אוצר, נאר מסביר צו זיין דאס אביסל מער קלארער, אין זוהר הקדוש און די ספרים הקדושים ווייסט מען אז ס'דא צוויי מיני יראת שמים'ס. און דא מאכט זיך אויף די גאנצע יסוד פון וואס אונז שמועסן מיר. באמת א יסוד עצום און הלוואי ס'איז א תפילה צום אייבערשטן זאל מען אונז קענען ארייננעמען אין אונזער הארץ, אין אונזער מח, אין אונזער נשמה, פאר זיך, פאר אונזערע חברים און קינדערלעך. ס'איז דא צוויי מיני יראות. ס'איז דא א פשוט'ע יראת העונש, א מענטש האט א מענטש האט מורא פונעם אייבערשטן, די אייבערשטער וועט אים באשטראפן, ער וויל נישט ליידן, ער וויל נישט האבן קיין צער, ער וויל נישט האבן קיין עגמת נפש, האט א פחד. האט א פחד פונעם אייבערשטן, יראת העונש, אבער דערנאך איז דא גאנץ א אנדערע יראת שמים, א יראת שמים וואס רופט זיך אין די ספרים הקדושים א יראת התרוממות, א פחד, ווייל די פחד קומט פון כבוד, פון דערהויבנקייט, פון גרויסקייט פונעם אייבערשטן, ס'איז א גאנץ א אנדערע מין יראה, ס'איז א גאנץ א אנדערע מדריגה, יראת העונש דארף נישט אייביג, וועט נישט אייביג ברענגען א מענטש צו אהבת השם. האט מורא פון א עונש, ער ציטערט פשוט, ער לעבט אין פחד יעדע מינוט. יראת רוממות שטייט אין די ספרים הקדושים, דאס ברענגט אריין א מענטש צו אהבת השם. דורך יראה קומט ער אן צו אהבה. פארוואס? ווייל ס'פאנגט זיך אן מיט אזא פחד פון די גרויסקייט, פון די דערהויבנקייט, פון די ליכטיגקייט, פון וואס דער אייבערשטער גיבט, און די כל יכול, ווי דער אייבערשטער קען אלעס און מאכט אלעס און פירט אלעס מיט די גרעסטע השגחה, ער איז אזוי. איבערגענומען פון אים, ער באמערקט עס און ער לעבט דארט, אז פון די גרויסקייט פונעם אייבערשטן פאנגט ער אן האבן א פחד, און מען קען עס במציאות, א קליינע, ממש א קליינע משל צו דעם איז א טאטע מיט א קינד, עס איז דא קינדער וואס האבן מורא פון די טאטע ווייל די טאטע גייט פראסקענען, ער גייט געבן פעטש, ער איז שטרענג, ס'איז דא קינדערלעך וואס האבן א יראה פון זייער טאטע פון די דערהויבנקייט, פון די גרויסקייט, ס'איז מיין טאטע, יעצט עס מיינט נישט אז די טאטע איז נישט שטרענג, ס'מיינט אבער אז צו דעם קומט א גאנץ אנדערע, ס'איז נישט קיין פיזישע פראקטישע שכר מיט עונש, ס'איז עפעס אזויפיל טיפער, ס'איז מיין טאטע, מיין טאטע האט געזאגט, מיין טאטע האט געבעטן, ס'איז א גאנץ אנדערע מציאות און יראה, ס'איז התרוממות אדער העכער, ס'איז דערהויבן קייט, ס'איז א העכערקייט, פון דעם איז דא עפעס א טיפע פנימיות'דיגע ליבשאפט, קשר, סעיפטי, די קינד שפירט פארזיכערט, ווייל ס'איז ואהוב שמר את הדבר, ס'איז שמירה, אנפאנג פון די וואכעדיגע ושמר השם אלקיך, די אייבערשטער היט, ס'איז א גאנץ אנדערע מציאות, ס'איז מיין טאטע. און מען קען אמאל פרעגן, פארוואס טוסטו עס נישט? מיין טאטע לאזט נישט. מען קען אמאל זען ווי די וועג וואס די קינד ענטפערט איז אזויווי ער איז דערשטיקט. און נאכדעם איז דא א קינד, מיין טאטע לאזט נישט. ביידע זאגן די זעלבע זאך, אבער מען קען הערן אז דער קינד שפירט אזא דערשטיקטע, מיין טאטע לאזט נישט, איך האב נישט קיין ברירה, איך דארף ווערן אביסל עלטער, איך מיך עפעס ארויסגליטשן פון דא. אדער, מיין טאטע לאזט נישט, מיין טאטע ליגט אין מיין נפש. ס'איז א גאנץ אנדערע מציאות פון יראה. און דאס שטייט אין די ספרים הקדושים אסאך, אבער אז אונז דערהער מיר דאס, לאמיר זיין אביסל פראקטיש און זיך פרעגן, וויפיל מאל רעדט מען פון די ווארט יראת שמים ווען מען טראכט פון עפעס אזא שרעקעדיגע זאך? משגיח האט געזאגט אין ישיבה מען דארף האבן יראת שמים ווען ער שפירט עפעס אזוי ווי עפעס א פרעשור אדער א פחד ווען ער זאגט די ווארט יראת שמים, און ס'דארף זיין דאס אויך, אבער לאמיר גיין סאך טיפער. ווען גייען מיר וואקסן פון דעם און אנקומען צו א פלאץ אז יראת שמים איז א דערהויבנקייט, ס'איז א העכערקייט? און פראקטיש גערעדט, לאמיר דאס אויסשמועסן זייער פשוט, וויפיל מאל, וויפיל מאל, האט א מענטש א געוויסע שוועריגקייט, וואס די גרעסטע חלק פון די שוועריגקייט איז אז ער איז אליין, ער איז אויסגעשפילט, ער פילט פארשעמט, ער שפירט צובראכן. אויב יראת שמים מיינט אז דער אייבערשטער זעט מיך יעדע סעקונדע, איז דא אין דעם צוויי חלקים, איינס, דער אייבערשטער זעט מיך ממילא טו עס נישט. אבער אין פנימיות איז דא עפעס סאך טיפער, דער אייבערשטער זעט מיך, און ממילא טו איך עס נישט ווייל דער אייבערשטער זעט מיך. זאגסט די זעלבע זאך? ניין איך זאג נישט די זעלבע זאך. ס'איז דא אמאל א מענטש טוט נישט עפעס ווייל דער אייבערשטער זעט, כ'האב מורא פון אים, און אז דער מיין טאטע קוקט, ני איך קען עס נישט טון, אדער איינער זעט מיך, דער שכן זעט מיך, דאס איז איין חלק, אבער דא נאך א גאנצע חלק, און די צווייטע חלק איז, כ'בלייב אפגעשטעלט אויף די חלק מיין טאטע זעט מיך, און אויב מיין טאטע זעט מיך מיינט איך בין נישט אליין. איינער קוקט אויף מיר, יעדע פרט וואס איך טו מאכט א חילוק אין די וועלט, כ'סטא אויגעלעך, עיני השם אלקיך בה, דער אייבערשטער קוקט אויף ארץ ישראל, דער אייבערשטער קוקט אויף יעדע איד וואס האט א ניצוץ פון דעם, דער אייבערשטער זעט מיך, דער אייבערשטער איז מיט מיר, ס'מאכט א חילוק צו איך טו יא, צו איך טו נישט, צו איך זאג יא, צו איך זאג נישט, מיין כוונה מאכט א חילוק, יעדע ברעקל התקשרות, יעדע געגועים, יעדע ש ת, די יראה איז נישט נאר יראת שמים אויף א וועג פון פחד, ס'איז יראת שמים אז דער אייבערשטער זעט מיך אבער מיט א דערהויבנקייט, דער אייבערשטער זעט מיך! ס'איז א גאנץ א אנדערע יראת שמים, ס'איז נישט א שרעקעדיגע זאך, ס'האט אויך א חלק וואס איז שרעקעדיג, יא אוודאי, דו ווערסט געזען פונעם אייבערשטן, ס'איז א פחד, אבער ס'איז אויך ליכטיג, ס'איז אויך התקשרות, ס'איז אויך א קשר מיטן אייבערשטן, ס'איז דא דארט ליבשאפט, דער אייבערשטער זעט מיר! ווייסט ווי גרויס דאס איז? ווייסט ווי גרויס איך בין אויב דער אייבערשטער זעט מיך? ס'איז נישט איך, די אלוקית פון א מענטש. דאס איז ווער איך בין, איך בין א אידיש קינד, איך ווער געזען יעדע סעקונדע פון דער משגיח אויף דער גאנצער וועלט וואס דער הייליגער באשעפער מיין ליבליכער טאטע. ווען א מענטש דערהערט דאס, ווען ער פאנגט אן לעבן אין יענע פלאץ, די יראת התרוממות איז כמעט נישט מעגליך. אז א מענטש זאל אריינפאלן אין א פלאץ פון עצבות און ייאוש און צובראכנקייט, ווייל רוב עצבות און ייאוש און צובראכנקייט איז ווען דער מענטש שפירט אויסגעשפילט, קיינער קערט נישט פאר מיך, קיינער זעט מיך נישט, איך בין אליין, איינזאמקייט, דארט איז דא אלע ווייטאג, צער און יסורים. בה ווען א מענטש געדענקט אז דער אייבערשטער זעט מיך, דער אייבערשטער געבט מיך, דער אייבערשטער באגלייט מיך, דער אייבערשטער, איז אוודאי אזוי ווי אונז זאגן מיר, ס'איז דא א פחד אין דעם, זיכער. אבער ס'איז דא אזא מין ליבשאפט אין דעם, אזא דערהויבנקייט, דער אייבערשטער איז אזוי גרויס, משגיח אויף די גאנצע וועלט און אויך אויף מיר, איך בין דאך א קליינע גארנישט, אבער אין די זעלבע צייט בין איך אזוי גרויס ווייל איך בין דעם אייבערשטנ'ס א קינד, ס'איז עפעס אזעלכע ריזיגע מחשבות, דארט ווערט א מענטש א דערהויבענער מענטש, דארט לעבט ער שביעי השם. יעצט לאמיר זיין אמת'דיג, ווען א מענטש האט חברים ארום אים און ער וויל טון א עוולה, יעצט קען מען זיין אמת'דיג א מינוט, ס'דא צוויי זאכן, א מענטש איז, איך ווייס, יעצט אפשר איז עס גרינגער צו פארשטיין, ער איז אין קאנטרי און ער וויל עפעס טון וואס איז נישט אויסגעהאלטן, ס'דא די חלק אז די עולם קוקט, סאו טוט ער עס נישט, אסיר מרע, יא, ס'פאסט אים נישט, ער שעמט זיך, ס'דא די חלק. אבער אויב די מענטש איז אביסל א טיפערע מענטש, פאנגט ער אן פארשטיין אז די מענטשן ארום אים קענען אים העלפן אויף די עשה טוב. אויב דאס איז מיין סביבה, אויב די מענטשן זעען מיך, שטעל איך מיך צו צו די סטאנדארט אין א גוטע וועג. דער עולם טוט מצוות, דער עולם רעדט נישט ביים דאווענען, דער עולם לערנט א געוויסע לימוד, דאס הייבט מיך אויך אויף. אין אנדערע ווערטער, אין א קשר מיט חברים איז דא צוויי חלקים. ס'איז דא וויבאלד מיין חבר זעט מיך קען איך עס נישט טון. אין אנדערע ווערטער סתם א עול, אזוי ווי גיי דיר שוין אוועק פון דא, אזוי קען איך עס טון. יעצט אז דו קוקסט האב איך א פראבלעם מיט דיין קוקן. איינס. סיר מיירא. און ס'איז א געוואלדיגע זאך דאס אויך, די הייליגע חובת הלבבות זאגט דאס האלט צוריק אסאך מענטשן פון פאלן, אבער אקאפארנע דאס איז איין חלק, אבער נאכדעם דא די אנדערע חלק, די ליכטיגע חלק, מיין חבר זעהט מיך, און אויב מיין חבר זעהט מיך גלייבט ער אין מיר, ער איז מיך מחזק און איך זעה אים, און ווען אונז זעמער זיך צוזאמען טוהמער דברים טובים, דאס איז עכט א קשר מיט א חבר, דאס איז די עכטע ליכטיגע מורא פון א חבר. די הייליגע תנא, אפשר קען מען זאגן בדרך רמז, א הערליכע זאך, די הייליגע תנא רבי יוחנן בן זכאי קומט צו זיינע תלמידים און ער געבט זיי א ברכה. ער האט זיי געקענט געבן א ברכה די אייבערשטער העלפן ער זאלסט האבן יראת שמים אן א שיעור. אבער דארט האט דאך דא א פחד, אפשר וועלן זיי מיינען אז דאס מיינט אז מען דארף ציטערן. ירא שמים מיינט נאר פחד פון עונש, פחד פון, ער געבט זיי א משל, און ער זאגט זיי א משל, די פחד פונעם אייבערשטן זאל זיין אזויווי א פחד פון א בשר ודם, פחד פון א בשר ודם האט אין זיך אסאך אסאך חלקים, אונז האמיר יעצט גערעדט, פחד האט די ערשטע חלק אז מיין חבר זעט און ס'באדערט מיך. אבער דא קען מען נאכדעם גיין טיפער, מען קען זאגן אזוי ווי א פחד פון א בשר ודם, פונקט ווי ווען מיין חבר שטייט דא האב איך בכלל נישט קיין פלאץ צו זינדיגן, מיין חבר איז מיך מחזק, ער זעט מיך, ער שטארקט מיך, עס קומט בכלל נישט אריין איך זאל זינדיגן, פארוואס? ווייל מיין חבר איז דא מיט מיר, ווען איך בין אליין איך בין צובראכן, אבער ווען מיין חבר איז מיט מיר, זאגט ער איך וויל דיך ווינטשענק, און דאס איז די גרעסטע ברכה פאר א איד, אז די הייליגע באשעפער'ס אור. וואס באמת איז לעבן אין א וועלט פון הסתרה, ס'איז באהאלטן אביסל. יראת שמים זאל געשפירט ווערן ביי דיך פונקט ווי מורא פון א בשר ודם. און פונקט ווי ביי א בשר ודם דו שפירסט ווען דיין חבר איז מיט דיר, שפירסטו ער איז מיט מיר, אזוי זאלסטו שפירן אז די שכינה איז מיט דיר. אזא מין יראת שמים! יעצט אזא מין ירא שמים איז דאך אזא ריזיגע ברכה און מתנה, ס'האט אפילו נישט די ווערטער. מ'קען באמת זיך פארמאכן די אויגן פאר א מינוט, אלע אונזערע צער און יסורים און נסיונות ווערן אויס די סעקונדע וואס א מענטש איז אויף די פלאץ. נאר א קליינע משל אויף דעם, וויבאלד זעמיר שוין דארט, ביי תפילת נעילה, ווען א מענטש איז אין בית מדרש מיט אלע זיינע חברים ארום און מען שרייט זיך אויס די הארץ השמי אלוקים, יענע סעקונדע דארף מען גארנישט מעורר זיין א מענטש, מען דארף אים גארנישט זאגן, מען דארף אים גארנישט מחנך זיין, ער ווייסט פונקטליך וואס ער האט צו טון, ער איז גליקליך, פארוואס? ווייל ער שטייט און ער כאפט זיך אן השמי אלוקים און איך ווייס עס און איך שפיר עס און איך בין עס מרגיש, דאס איז מיין לעבן, דאס בין איך. יענע סעקונדע איז אלעס לעכטיג. דארט האט ער אמונה, דארט האט ער בטחון, דארט זארגט ער זיך נישט, דארט דאגה'ט ער נישט, דארט גיסט ער טרערן צום גרויסן זיסן לעכטיגן הייליגן טאטע זיינע. ס'איז א ס'איז א נאנטע, ממש א נאנטע נאנטע קשר. ווען איז ער אהין מיט דאס? קום מיר צוריק צו די וואכעדיגע פרשה אזוי לעכטיג צו נאך א חלק. אונזער הייליגער רבי האט בעצם געוואוסט אז דאס איז א נסיון. פארקערט, ווען זאגן מיר לגבי משה מיינט לגבי די מידה פון משה. נו, פארוואס האט געזאגט אבער משה רבינו כי אם? ווייל ער האט אונז געגעבן נאך א סגולה, און די צווייטע סגולה אויף דעם איז, אונזער רבי האט געוואוסט ס'וועט קומען יארן און זמנים וואס ס'וועט זיין זייער שווער זיך מקשר צו זיין צו לעבן שביתי השם לנגדי סאמעט, וויאזוי טוט מען דאס א גאנץ טאג? האסט געזאגט א משל פון נילא, נו פיין, נילא איז דאך פֿיר און צוואַנציק שעה זיין אין בית מדרש, נישט עסן, דינען דעם אייבערשטן, אוודאי האלט א איד אין יענע מינוטן, אבער וואס איז ווען איך גיי אויף א דזשאב סייט? וואס איז ווען מיין קינד איז אהיים געקומען און ס'טויג נישט די מצב? וואס איז ווען ס'איז נישט דא קיין פרנסה? וואס איז ווען איך בין דא איך דארף פארן אויף כ'ווייס נישט א דאקטער אין מאנהעטן און יענע מינוט אין שביתי השם איז א ריזן עבודה ווי איז ווי איז דארט די קיום? קומט אונזער הייליגער רבי מיט אזויפיל ליבשאפט ער האט יעדע זאך פארזארגט די תורה גיבט אונז אלעס די וועג ווייזער פונקטליך אויף יעדע זאך און ער זאגט ואתה ישראל מה ה' אלקיך מה זאגט רשי און חזל אז דאס איז הונדרעט ברכות, פאר דעם איז דא ברכות. וואס מיינט עס? ברכות דערמאנט א איד אז דער אייבערשטער איז מיט אים. ברכות דערמאנט א איד אז יעדע רגע איז דער אייבערשטער, וויאזוי זאגט מען, ברוך אתה די. דורך פשטות, חזון איש דרך ארץ זיג, אזוי רעד מיר אונז, נאר אונז ווייס מען ס'איז די אלף בית פון א איד, א איד האט אזא מין קשר אז ער נוצט די ווארט די און אויך מלך אין די זעלבע צייט. ברוך אתה השם די קעניג. אלעס אין די זעלבע צייט, ווייל דער אייבערשטער איז יעדע מין קשר מיט א מענטש, יעדע מין א טאטע, א דודי, רעי, ממש יעדע לשון, ברוך אתה, השם, אלקינו, מלך, ס'איז אלעס לש, אלע מיני בחינות, די מלך העולם, און ווען א איד לעבט אזוי, יעדע מינוט, הונדרעט ברכות, ער שטייט אויף אינדערפרי, זיין שיך, זיין ציצית, זיין קאפל, ער וואשט זיך אפ, קומט ארויס אשר יצר, ער קומט ארויס אין מזכרת, ער גייט אריין אין מזכרת, ער גייט דורך די טיר, די מז. יעדע רגע איז דא ברכות פאר א איד, ער עסט א פרוכט, ער וואשט זיך נטילת ידיים, ער זעצט זיך אראפ, ער שטעלט זיך אויף, ברכת המזון, יעדע זאך האט א ברכה, ער לייגט ארויף א מזוזה, ער נעמט אראפ א מזוזה, און אמאל נאר א קיש די מזוזה, אבער א קאפאני יעדע סעקונדע איז אויסגעשטעלט אידישקייט אויף א וועג צו דערמאנען דעם מענטש וואס אונז האמיר א קשר. און לאמיר זיין אמת'דיג, ברכות אליין קען אמאל ווערן א עול. אמאל ווען מ'האט עס געלערנט צו יונג און מ'האט געשריגן מאך א ברכה, אה אה, קען עס אמאל אריינגיין אז אקעי כ'דארף מאכן א ברכה, נו וועלכע ברכה כ'ווייס שוין נישט. ער טראכט נישט קיין רגע, ממש ווי די פייגלעך, ער זאגט א ברכה באט האט נישט קיין אהנונג, וואס איז אויך חשוב, באט נאכדעם איז דא ברוך אתה ה'. כ'גיי עסן יעצט א עפל, כ'גיי יעצט מאכן א נאכברוך אויף דעם עפל, באלד גיי איך עסן עפעס אנדערש, יעצט גיי איך מיך וואשן, לעב איך יעדע רגע מיט אתה השם, דער אייבערשטער איז מיט מיר, פון רעכטס צו לינק, ער איז דא מיט מיר. זאגט משה רבינו, יא לגבי משה מילתא זוטרתא, ביי משה רבינו איז עס גענוג ווייל משה רבינו האט געלעבט שביתי השם לנגדי סאמעט יעדע סקונדע, אבער מיין טייערע אידעלעך ס'וועט קומען א דור וואס עס וועט זיין אזוי שווער דאס צו טון, און דאס דוד המלך געזאגט פאר יענע דור, ס'איז געווען טויט אויף די דור, נעבעך ס'איז געווען א מגיפה, טויטקייט, אויסגעלאשנקייט, זאגט ער די סגולה אויף דעם איז, ווילסט אפשטעלן די מגיפה, ברכות, פאנג אן מאכן ברכות, פאנג אן געדענקען אז דער אייבערשטער איז דא יעדע סעקונדע, פארן סדר, נאכן סדר, פארן עסן, נאכן עסן, פאר מנחה, נאך מנחה, ביי תפילות, מ'זאגט דאך גאנץ שומערע, אלעס איז ברכות. דארט העסטו לעבן שכינה, דארט העסטו לעבן דאס איז ווער איך בין, ברוך אתה השם, נאכאמאל ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, א יעדע רגע, הונדרעט מאל א טאג, אין אנדערע ווערטער הונדרעט מאל א טאג איז נישט דא א חיוב צו מאכן ברכות, אזוי איז די פשוטע הלכה, הונדרעט מאל א טאג איז דא א דערמאנונג ווי שטארק אונז מיטן אייבערשטן האבן זיך ליב, אונזער קשר. כ'האב געליינט א מורא'דיגע זאך, כ'האב געליינט פון א איד וואס האט געזאגט א, ממש הפלא'דיג, ער האט עפעס עפעס זיך אפגערעדט אהין מיט אהין, ערגעץ ווי האט ער מחליט געווען אז ער וויל זיך אריינטון אין די נושא פון לעבן מיט הכרת הטוב, לעבן מיט דאנקבארקייט פאר'ן אייבערשטן, ער וויל לעבן אין דעם פלאץ. קיצור, דער איד איז געגאנגען און געמאכט אזא אינטערעסאנטע זאך, ס'איז הפלא ופלא, ער האט גענומען א גאנצע פעקל פון דאללערס, דאלערס, און ער האט געזאגט פאר זיין משפחה, יעדע קלענסטע מתנה וואס איך באקום אויף דער וועלט די היינטיגע טאג, לייג איך אראפ א דאלער. סאו ער איז אויפגעשטאנען אינדערפרי, זיין פיס האבן געארבעט, א דאלער, זיין הענט ארבעטן, א דאלער, ער מאכט אויף זיינע אויגעלעך, א דאלער, ער געדארפט מאכן אויף די סינק, ס'איז דא וואסער, ס'איז נישט קיין פשוטע זאך, ס'איז דא וואסער, אונז נעמען עס פאר גרענטעד, ס'קומט אזוי, וואס הייסט מאכט אויף א סינק, איז דא וואסער, ס'איז נישט א פשוטע זאך, א דאלער, צינדט אן די לעקטער, א דאלער. ער קומט אראפ און ער ער צינדט אן די עירקאנדישן, פשי ער ער געט א כאפ, די עירקאנדישן האט א טערמאסטעט, ס'צינדט זיך אן פון זיך, א דאלער! ער האט זיך געטראפן סוף טאג מיט אפאר טויזנט דאלערס! אפאר טויזנט דאלערס! איך מיין ער דארף געבן איין דאלער אז ער האט אפאר טויזנט דאלערס צו לייגן פאר דעם גאנצן זאך, דאס אויך, פאר דעם דארף מען לייגן אויך א דאלער, אבער א קאפנים, אפאר טויזנט מינוטן האט ער זיך אפגעשטעלט און מודיע געווען און געכאפט, איך באקום א מתנה טובה פונעם אייבערשטן! הפלא ופלא, דאס איז די ענין פון מי הברכות, פשוט פשט, דערמאן דיך, געדענק, הכרת הטוב, ווען א איד לעבט דאס, מודה אני, מודה איז הודאה, מודה איז אויכעט, שקויעך, ס'גייט צוזאמען, איך אנערקען, איך בין מודה אז ס'דא א באשעפער אויף די וועלט, ס'גייט צוזאמען מיט הכרת הטוב, אונז האבן פריער גערעדט, יראה האט אויך ביידע, יראה איז פחד, פון איין זייט, דער אייבערשטער זעט מיך, אבער יעדער זאל אויך איך ווער געזען. די זעלבע זאך גייט מיט ברכות. איך באקום און איך געב ברכות. איך דאנק און לויב דעם אייבערשטן, דאס איז די מקור פון אלע ברכות צו באקומען ברכה. ס'איז אלעס אהין און צוריק. ס'איז געפלאכטן ממש. ס'איז אזוי הערליך, אונז האבן נישט לאנג צוריק דערציילט, איך מוז דערציילן נאכאמאל. כ'האב געהערט פון אינגערמאן, האט ער מיר דערציילט אז ער איז געווען נעבעך איז געווען אביסל פארלאשן. קיצור איינער האט אים געזאגט ער זאל גיין אויף א געוויסע פראגראם, דארט דארט וועט מען אים ערוועקן. קיצור ער איז אהין געגאנגען, און דארט די גאנצע נושא איז געווען די ענין צו לעבן, אין ענגליש זאגט מען עס מיט גרעטיטוד, מיט הכרת הטוב. בקיצור אז מען זאל אויפשטיין, מען זאל יעדן טאג נעמען א פעיפער און אראפשרייבן, ס'איז געוואלדיג, באמת לעכטיג. קיצער ער קומט צוריק ער זאגט פאר זיין חבר איך בין עפעס א נייע מענטש, חבר זאגט אים וואס הייסט ביסט א נייע מענטש זאגט ער איך זאג איך זאג האסט נישט קיין אהנונג זאגט ער וואס איך בין געווען אויף א געוויסע פלאץ מען האט אונז אויסגעלערנט מען דארף מען דארף אפרישיעטן און מען דארף האבן הכרת הטוב און מען דארף באמערקן די אלע גוטס וואס די אייבישטער גיבט פאר א מענטש קיצער ער גיבט אים א גאנצע דרשה צום סוף פון די דרשה זאגט ער אים סאו פראקטיש וואס טוסטו זאגט ער פראקטיש די ערשטע זאך ווען איך שטיי אויף די ערשטע זאך נעם איך מיך צאם און איך איך דרוק אויס אפאר ווערטער פון א שכוח קיצור יענער געט אים אזא קוק און זאגט אים סאו מען האט דיך אויסגעלערנט דארט טייטש אויף מודעני בקיצור און ער געט זיך אזא שטעל אפ און זאגט וואס הייסט זאגט ער דאס איז דאך מודה אני לפניך מלך חי וקיים דאס איז דאך די גאנצע און ער האט זיך געגעבן אזא צושמייכל אזא ביטערע שמייכל. א ביטער פון די חלק אז ס'איז ליכטיג אבער ביטער. ביטער אז א מענטש קען לעבן די זיסטע מתנות וואס דער אייבערשטער געבט אונז. חזל האבן אונז אוועקגעשטעלט די מאה ברכות, די מודה אני, די גאנצע וועג פון א איד איז אויסגעשטעלט צו לעבן הונדרעט מאל א טאג קשר און ליבשאפט און ליכטיגקייט מיט'ן אייבערשטן. מען קען טון די אלע זאכן און נישט כאפן אפילו וואס מען טוט, ווייל מען דארף פארן ערגעץ דארט געוואר צו ווערן די טייטש פון מודה אני, אבער אמאל דארף מען דאס אויך. אמאל דארף מען אנקומען ערגעץ אנדערש געוואר צו ווערן וואס מדני טייטשט. דאס איז אמאל א ווייטאג. אבער פאר אונז, לאמיר זיך געבן א שטעל אפ און אנערקענען, און אפשר אויף דעם אליין דארף מען זאגן מדני, הייליגער באשעפער אז אונז ווייסן וואס די טייטש פון מדני. אויף דעם אליין דארף מען לייגן א דאלער. אויף דעם אליין דארף מען אנערקענען און ממש מכיר טובה זיין על כל נשימה ונשימה, תהלה אין ק. אבער ס'איז נישט קיין, יא אוודאי, חיי אדם, א מענטש האט א חיוב פון מאה ברכות, אבער די חיוב אסאך מאל די ווארט חיוב זעהט אויס ווי א עול, חיוב איז שמחה, דער אייבערשטער זאגט איך לייג ארויף א חיוב אויף דיך ווייל איך וויל האבן א קשר, ווייל איך וויל זיין נאנט מיט דיר, פונקט ווי א טאטע האט א חיוב אהיימצוקומען צו זיינע קינדערלעך, זיי דארט זיין פאר זיי, יעצט פאר איינעם איז עס טאקע נעבעך א עול, איז א רחמנות אויב עס איז א עול פאר אים, פאר א צווייטן איז דאס א עול אבער דאס איז דאס די תכלית פון זיין לעבן, ער קומט אהער און ער פארברענגט און ער האט פון דעם נחת און ער אטעמט אריין און האט סיפוק און תענוג יעדע סעקונדע. ס'איז א אל, אוודאי, באט ס'איז אויך א א א די גרעסטע געשמאק. סאו דא קען מען זיך פרעגן, נו, אויב אזוי איז עס שוין נישט אל, ס'איז דאס די הערליכקייט פון לעבן, דאס די מתנה וואס דער אייבערשטער גיבט אונז, און דא דארף מען אונז זיך פרעגן, וואו זעמער אונז אין די וועלט? און אויף דעם קומט משה רבינו, משה רבינו זאגט אונז לגבי משה, זאגט די גמרא אין מילתא זעטרא, ס'איז. לעב ווי משה רבינו, זיי דיך מקשר מיט די אור פון משה רבינו, אונזער רבי האט געלעבט יעדע רגע אז שבי שא השם ויצא אליך, וואס וויל א צווייטע איד, ס'איז סעלפלעס, ס'איז אוועקגעבן, ס'איז טיילן, מיטטיילן, געבן, אפענקייט, זען א צווייטן, ווען א איד פאנגט אן לעבן אין די פלאץ שבי שא השם, וואס וויל יעצט דער אייבערשטער פון מיר, וואס א חילוק האט ער געזאגט האט ער נישט געזאגט האט ער יא געמיינט נישט, וואס וויל דער אייבערשטער, תורה, יא, איך גיי לערנען מיין קביעות עתים, מיין דאווענען, מיין ארבעטן, איך טו מיין השתדלות, איך טו וואס דער אייבערשטער וויל, איך לעב און איך ווייס דער אייבערשטער זעט מיך! ער זעט מיך אין א פרייליכע מינוט, ער זעט מיך אין א שווערע מינוט, ער זעט מיך ווען ס'גייט מיר ביטער, ער זעט מיין טרער, ער זעט מיין שמייכל, ער זעט מיך! דאס איז יראת שמים, יראת התרוממות, און דארט איז דא טרערן פון ליבשאפט, פון דביקות, פון התקרבות. און ווען ער שפירט עס נישט, ווען ער האט א מינוט וואס ער שפירט עס נישט, דארט אליין ווערט זיין עבודה, ער מאכט פון דעם אליין א תפילה, רבונו של עולם איך שפיר דיך נישט, איך ווייס אז דו זעסט מיך, איך זע דאס אויך אז איך שפיר דיך היינט נישט, און דאס איז פון די הייליגסטע תפילות ממש, ווען א איד בעט זיך מתוך זיין פלאץ ווי איך, רבונו של עולם איך זע נישט, אבער איך ווייס אז דו זעסט מיך. און אויב דו זעסט מיך, העלף מיך דיך זען. העלף מיך מרגיש זיין א מתיקות און א זיסקייט און א ליכטיגקייט. די סגולה אויף דעם איז, מיה ברכות. נאך א ברכה, נאך א ברכה. שטעלט אפ א מגיפה. נו, אויב ס'שטעלט אפ א מגיפה מיינט עס אז ס'שטעלט אפ טויטקייט. טויטקייט אין אונזער לעבן, טויטקייט אין פרנסה, טויטקייט אמאל אין אונזער נחת, טויטקייט מיר נישט מיינען פיזיש. ס'דא אמאל אזא טויטקייט, ממש א מגיפה אין געוויסע ענינים. די חיות פון דעם איז, זאגט דוד המלך, ברכות, פאנג אן זאגן, לערן זיך אויס אין א שטוב, אונז האבן שוין אזויפיל גערעדט פון דעם, א שטוב וואס די קינדערלעך זעען א גאנצע צייט הכרת הטוב, אלעס ווערט ארויסגעברענגט, שכוח הייליגער באשעפער, נישט נישט סתם געזאגט, באמת מיט א מיט א סקונדעלע פון טראכטן, מען מאכט א ברכה זאגט מען מיט א מיט א זיסקייט, מיט א שמייכל, מיט א מיט א מחשבה'לע אויף עס, אוי איז עס לעכטיג. און איך ענדיג נאר צו מיט איין מעשה וואס איך האב געהערט פון א חבר. לעכטיגע זאך, א חבר האט מיר דערציילט אז ער איז געווען, ער האט געהאט גאר א שווערע יאר די לעצטע, די לעצטע יאר, ס'הייסט ס'איז שוין א שטיקל צייט זייט די יאר, באט הכוונה פון ווען ער האט דערציילט, זאגט ער, ער געהאט זייער א לאנגע תקופה, אסאך השפעות און גרינגקייט אין זיין פרנסה, און די לעצטע יאר, ס'הייסט דריי פיר חדשים צוריק, א יאר, די יאר איז געווען מסתמא זיין שווערסטע יאר אין זיין לעבן זאגט ער, ער איז דורכגעגאנגען משונה'דיגע שוועריקייטן, אויסער דעם וואס ער איז געווען געדרוקט אין די געלט איז עס געקומען מיט אסאך אסאך עגמת נפש און שלאפלאזע נעכט, און א חלק דערפון איז געקומען ווייל ער אליין האט געוואלט גרעסער מאכן זיין פרנסה, ער האט אריינגעוואקן צו גרויסע שיך, עס געשעט אסאך מאל, און ער און ער ער זאגט אז אין די תקופה האט ער אסאך גערעדט מיט זיין רעבן. און ער פלעגט אסאך מאל ממש האבן טרערן, ער האט געהאט אזא חרטה, וואס האב איך געדארפט וואקסן, איך האב געוואלט וואקסן גרעסער, מער געלט, מער רייך, איך האב עס נישט געדארפט, איך האב מיך סתם אריינגעלייגט אין א פלאנטער, עס איז געווען אזוי גוט, איך האב געלעבט, איך האב געהאט אלעס, ער האט ממש געוויינט, און פארשטייט זיך זיין רבי האט אים ארויסגעהאלפן, געגעבן חיזוק און התחזקות דורכצוגיין די שווערע תקופה, זאגט ער ברוך השם עס איז אדורך א יאר, און איך בין צוריק געקומען צו זיך, און איך בין אריין צו מיין רעבן, איך האב געזאגט רעבע, איך שפיר ממש איך בין צוריק צו זיך. און זיין רבי פרעגט אים, געט אים א קוק אריין די אויגן און פרעגט אים, האסט שוין אמאל געדאנקט אויף די צוריק צו זיך? זאגט ער, וואס הייסט? איך דאנק אז איך האב נישט די פעין, ווייס איך בין שוין ארויס פון יענע שווערע תקופה. זאגט ער, יא יא, דאס ווייס איך. איך פרעג זיך צו האסט שוין געדאנקט אויף די זיך? ער האט עפעס נישט פארשטאנען פונקטליך וואס זיין רבי פרעגט אים, האט אים זיין רבי געזאגט א מורא'דיגע זאך, זייער אסאך מאל ווען די לעבן פארט על מי מנוחות, נעמען אונז עס, אין ענגליש איז דא א ווארט פאר גרענטעד, ס'קומט זיך אין אידיש, אזוי, דאס דאס איז די נארמאל, נארמאל איז אז די קינדער גייען אין חדר, קומען אהיים, יעדער שפירט זיך גוט, אלעס איז געזונט און שטייט, דאס איז די נארמאל. יעצט ס'קומט אמאל א תקופה וואס גייט ארויס, פאנגט מען אן שרייען, איבער איבערדרייען, בעטן תפילות, און וואס בעט מען? מען בעט עס זאל צוריק גיין, האט אים זיין רבי געזאגט, אבער איז זייער אסאך מאל די מענטש פארגעסט, גארנישט קומט זיך נישט, גארנישט, ס'איז נישט דא קיין נארמאל, צום משל אסאך מאל נארמאל איז נאר א סעטינג אויף די וואש מאשין, דאס איז נארמאל, דארט ווייסט מען וואס נארמאל מיינט, נארמאל האט דאך נישט א, וואס הייסט נארמאל? נו אלא מאי, אונז בעט מיר זיך ביים אייבערשטן רבונו של עולם געב אונז די רואיגקייט, די שלווה, די מנוחה, זאגט אים זיין רבי, אבער יעצט ווען ס'איז צוריק רואיג, יעצט ווייסטו שוין אז ס'איז נישט נארמאל. די רואיגקייט איז נישט נארמאל, הראי' האסט געהאט א יאר צייט נישט רואיג, סאו יעצט קענסט דיך שוין באמת זעהן אז דאס קומט נישט אייביג אזוי, נו אויב ס'קומט נישט אזוי וואו זענען דיינע שבח והודאות, וואו זענען דיינע שקויעך'ס אייבישטער אויף די רואיגע טעג, וואו איז עס? פארוואס חלילה דארף מען דורכגיין עפעס צו כאפן? און דאס בעט זיך משה רבינו און לויט דעם איז אזוי לעכטיג און צום גערעדט פריער אנפאנג פרשה שטייט עיכב תשמעון, עיכב איז א לשון מצוה שדים דאשבארקייט, קיי וואו א מענטש טרעט אן און ס'איז דא אסאך אין די ספרים אויף וואס ס'מיינט, איין זאך וואס אונז קען מען אלע מסכים זיין דאכט זיך אז איין זאך וואס ס'מיינט זיכער אויך איז די מצוות וואס אונז טוהן מיר יעדע רגע, ברכות וואס אונז מאכן מיר אלע, וויפיל מאל איז די ברכה אנגעטרויטן אן קיין שום מחשבה, אן קיין שום רואיגקייט, אבער א מענטש שטעלט זיך אפ און ער זאגט א ברכה בשלימות, ער דאווענט בשלימות, ד' ענינים וואס דארף כסדר חיזוק, איז איינע פון דעם איז תפילה, א קאפונעם כסדר כסדר זיך אפשטעלן, נעם צייט פאר זיך, אטעם אריין, בארואיג עס, שכוח הייליגער באשעפער פאר די פרט, און פאר די פרט, און פאר נאך א נקודה, און פאר נאך א נ, און די פשוטע זאך, יא מיין עירקאנדישן ארבעט, יא ס'רעגנט נישט אריין, יא ס'איז ליכטיג, יא מ'קען אנצינדן לייט, ס'דא לייט, אלעס, אלעס איז א מתנה, יעדע פרט ופרט! ווער האט נאך טיפערע זאכן, געזונט, נחת, הרחבה, אמאל א טאטע גייט צו א פארהער, ער קומט דארט אן, זיין זון שיינט ארויס, ער האט געקענט די פארהער אזוי, ס'איז נישט מעגליך אפילו משיג צו זיין מיט די מענטשליכע שכל וויפיל דער איד דארף דאנקן, ס'איז דא פלעצער ווי ער קען גיין, ממש נישט צווישן אונז, ער קען צוגיין צו אנדערע טאטעס וואס מוטשענען זיך מיט די קינדערלעך, איין שמועס וועט אים דערמאנען אז ער דארף די נעקסטע פאר חדשים שטיין און זאגן שכוח. ס'נישט מעגליך אפילו צו דאס טון בשלימות, אבער לאמיר כאטשיג עפעס פרובירן מכיר טובה זיין וואס אונז האמיר השפעות טובות. און דוד המלך זאגט אונז, דוד המלך, דוד המלך זאגט אונז דאס א סגולה אפצושטעלן א מגיפה. משה רבינו זאגט עס אין די פסוק, ואתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך, דער אייבערשטער בעט זיך, בעט נישט קיין סאך, איך בעט יראת שמים, ווילסט האבן יראת שמים, איך זאג דיך אויך די סגולה אויף דעם. פאנג אן זאגן ברכות מיט כוונה. עס זאגן ברכות מיט כוונה, עס לעבן מיט'ן אייבערשטן, עס פארשטיין אז יראת שמים מיינט אז איך, דער אייבערשטער זעט מיך, אבער איך זע אויך דעם אייבערשטן. איך לעב מיט אים. דער אייבערשטער געבט מיך יעדע נקודה, יעדע ספר, יעדע, אלעס געבט דער אייבערשטער. יעדע זאך איז א מתנה. איך דענק מיט יארן צוריק, האב איך זוכה געווען אמאל צו ברענגען פאר דער ישיבה רב קאפעלמאן, ממש נאר א סעקונדע. ממש נאר א סקונדע. נאר א סקונדע. זוכה געווען צו ברענגען פאר די רשיבה רב קאפמאן זכר צדיק לברכה א ספר, און די ספר איז געווען א נייע מהדורה, ס'איז ארויסגעקומען עפעס א נייע באנד, סאו ס'איז געווען די רשיבה'ס אלטע איז געווען זייער א אלטע דרוק, די נייע איז געווען א הערליכע שיינע דרוק, קלארע אותיות, כ'דענק ווען די רשיבה האט עס גענומען מיט אזא שמחה, די רשיבה האט זיך אנגערופן והאר עינינו בשורות איכה מיינט אפילו די פשוטע פשט, די רשיבה האט געהאט שוועריקייטן אין זעהן. ש. האט זיך אזוי געפרייט, ס'איז געליגן אזויפיל הכרת הטוב אז ס'איז דא א נייע דרוק אין דעם ספר, כ'קען לערנען אין א שיינע ספר, אונז כאפט מיר אפילו נישט, אונז לעבן אין א וועלט ווי אלעס איז צוגעשטעלט, ס'איז געווען א צייט וואס גדולי ישראל האבן נישט געהאט קיין ספרים אפילו, ס'איז געווען א גאנצע עסק, היינט גייט מען אריין אין בית מדרש וויפיל דו ווילסט, וועלכע סידור, וועלכע מנין, וועלכע ספר, אלעס איז צוגעשטעלט. אבער ווען א מענטש פאנגט אן לעבן אין די פלאץ, דער אייבערשטער האט מיר געשיקט די סדרה, די ספר, די חברותא, די חבר, די סביבה, די פלאץ, אזויפיל מתנות טובות! דארט פילט דער מענטש ווי א געבענטשטער מענטש, און ווען א מענטש איז געבענטשט האט ער גלייך אלע ברכות, אלע השפעות טובות, שמחה מיט נחת איז דא דארט, ווייל דארט איז די מקור פון אלע ברכה, די מקור פון אלע ברכה איז ברכה אליין, ברכה מיינט דאנקבאר זיין פארן לעבן, דאנקבאר זיין פאר די שכינה הקדושה, פאר די הייליגע באשעפער וואס גיבט אונז אזויפיל השפעות פון די פלאץ, דארט איז דא יראת שמים, דארט פארשטייט א מענטש ווי קומט א מיר, דער אייבערשטער גיבט מיך אזויפיל השפעות, אזויפיל ברכה, ווי קום איך אפילו, קיינער דארף מיך נישט מעורר זיין אויף די נושא, אויף די אנדערע נושא אויך נישט, און אמאל אז איך דארף חיזוק גיי איך יא בעטן חיזוק, ס'איז דא אפילו מיט די אלעס קען מען אמאל זיך מוטשענען אויף עפעס, אבער א קאפנים, ס'ווערט נישט א גאנצע צודריקטע זאך אדער א עולה למעשה, ס'ווערט א שמחה, איך וויל האבן א בעסערע קשר און איך זע עפעס די זאך האלט מיך צוריק, איך וויל דאך האבן אזא גוטע קשר ווייל דער אייבערשטער איז אזוי נאנט צו מיך, ס'איז א געבענטשטע לעכטיגע זאך, זאל דער אייבערשטער העלפן זאל מיר זוכה זיין אלע צוזאמען צו קענען אריין גיין אינעם טיפקייט פון אונזער נשמה צו הונדרעט ברכות, מאה ברכות, הונדרעט מאל א טאג געדענקן אונזער קשר. און זוכה זיין צו אמת'ע יראת את רוממות, אודאי נזכה צו די גרויסע שפע און השפעה וואס אונז ווארט מיר, וואס די גאנצע זאך זאגט אונז משה רבינו פארן אריינגיין קיין ארץ ישראל, וואס אונז ווארט מיר אזוי לאנג, בביאת מלך המשיח, אונז זאל מיר שוין זוכה זיין במהרה וימינו אמן ויאמן.